khalxaa naachuraala teete ta akkasumatti finniisa balleessitu ta akkasumatti asxaa finniisni dhiisee deeme balleessitu nuuf nuuf sheer nuuf godhii jettanii warra na gaafattanii jira arra viidiyoon tun isiniifi akkasumatti warra rakkina fuulaa qabu warra finniisa hedduu qabu akkasumatti warra finniisa coraa jalaa qabu takkaawu akkasumatti halloo jalaa finniisa qabu akkasumatti warra finniisni irraa badee garuu asxaa dhiisee deemefiin dhufee jechuudha. Hayyee daawwattii gaarii naa wajji godhaadha. Arra maaliin isinii dhufe arra Gel aloe vera tinin isini dhufe gel aloe vera dha anin beeku afaan keenyatti waan ja'amu gel sabbaar ja'aniini takkaa'u sabbaara ja'ama akka biyya tanatti biyya keenyatti waan ja'aniin hin beeku saniifuu yumkin ni beeytan taha shajaraa ishiidha takkaa'u muka ishiidha asirran isni kaayaa

yani haala xiqqatti faayidaan isaa maalii kaja'uun xiqquman hintuman isin himaa yoo rabbii je'e fuula dura jeel faayidaan isaa qaamaf tahee rifeensaf tahee waa he- waa- waa- waa hedduudhaaf katahe tafsiilan haasonnaa jechuudha hayye jeel kun haala xiqqatti maal fakkaata jeel aloobeeraa maaliif fayyada maal- maaliif fayyadama namni jechuudha hayye jeel kun haala xiqqatti ah, hintii isaa qofan isin hima takkaa'u xiqquman haayilaayitii isaa isin himaa jechuudha Jel kun maaliif fayyada? Takkaffaa, nama dafee rifeensi isaa hin biqilleef, ha killeen isaa rifeensa hin baasne, takkaa'u ha killeen rifeensa isaa kasala qabdu takkaa'u sinfinnaa jaanii takkaa'u um, harkifattuu ha rifeensa dafee hin biqilchine akkasumatti warra uh, akka haala kamiin fayyadamanii dagiiga takka takkaan isin hamaa himaa deema haala kamiin fayyadamanii jeel kana rifeensaaf haala kamiin hin fayyadama uh, baneetiniin inni Shaffaafa shaffaafa jechuun ulbaa isaatitu magariisa malee inni keessi isaa adiidha jechuun baneetiniin quba kiyyaa keessatti xiqqoo akkatti fuudhuudhaan quba qofa jechuun san boodaan osoo rafiin dura mataa kiyya maasaaja godhuudhaan sammuu mataa keessa sammuu jechuun asii garuu yaani farwaa rifeensaa keessa takkaa'u hilleelee rifeensaa bakki rifeensa babbaastu hin jirtu ichi keessa

seelii dhiigaa aktiif gooteef kana malee ammas warri nyaarri isa hedduu hafiifaa nyaara jechuun kana fakkaata hedduu hafiifaa jeel alooveeraa kana fuudhee nyaararra daqiiqaa shan osoo rafiin dura galgala akka gaarii masaaja godhee akka dibuu qofa osoo hin ta'in akka hillee rifeensa baastu nyaattutti takka liqimsitti jedhani akkasitti akka seentutti jechuu masaaja daqiiqaa shanii fi daqiiqaa lamaan godhuudhan rifeensi nyaara keetii siif heddummaata akkasumatti sii guraachomaa deemaa jechuudha. Warri ammas nyaara ijaa nyaara jaamaa fi maal jaamaa tana duras koomentii irratti naa barreessaan isiniin jee rifeensi ijaa kun maal jaamaa sitti rumuusha jennaan nuti garuu afaan keenyatti waan jaamu hin beeku rifeensi kun maal akka naa jaamu yoo beektan as koomentii irra naa barreessa warri rifeensi isaanii kun gabaabaa takka akka dheeressu fedhu takka akka guraachomsiisu fedhu takka akka heddummeessisiisu fedhu culbaa culbaa maaskaaraa itti godhan hin jiru culbaa san erga maaskaaraan irraa dhume booda akka gaarii bishaan owwaadhaan dhiquudhaan jeel alooveeraadhaa kana achitti naqqastee fuutee nyaara kee mushuxxaanii jechuu galgala galgala osoo hin rafiin dura san boodan gizee ganama kaate ni dhiqattaa nyaarri kee wallaahi dheerataa deema akkasumatti

Kireema fuula keeti fi aduu jidduu tahu jechuun ka aduu fuula keeti irraa dhoorku. Aduun akka qaama keenyaaf faayidaa guddoo qabdu vaayitaamiin D irraa arkannutti akkasumatti coraa qaama keenyaa ka gubbaa kanaaf saayid effektii qabdi jechuudha. Yeroo takka takka nam tokko tokko yeroo laaltanii warra akka keenya fooxaa uffatee deemu gizee mana galee fooxaa ofirraa baase bikkii tun akkatti gurraattiidha. Bikki tun immoo diimtu ammas harka bikki aduun harkachuu fi bikki kaan takkaa miti. Bikki kun akka gurraachii taha yaani gurraattii taha bikki tun akkatti diimaa taha maaliif aduutu gubee jechuu aduun saayid effeektii qaama keenyafis numa qabdi. Yaani akka qaama keenyaf faayidaa qabdutti coraa keenyaf saayid effeektii qabdii jechuu saniifuu dirqama gizee ala aduu keessa deemnu sanbilook fayyadamnee kireema aduudha kireema adurraa nu dhoorku. fayyadamnee deemuu qabnaa jechuu hayyee alooveeraa kana akka sanbilookki fayyadamnuu dandeenya akkamitti fuunetma akka noormaal kireema dibannutti fuula guutuu dibannee akkasuma harka bikka aduun harka keenyas bikka aduun nu arkituu fi fuula keenya dibannaa jechuudha jeel alooveeraa kun rifeensafis qaamafis faayidaa guddoo qaba guyyaa tokko yoo rabbii jee bal'inatti isa qofarraa haasonnaa jechuudha haala xiqqatti faayidaan isaa kana fakkaati jeel alooveeraadha

antibiyootikii antibiyootik jaanii akkasii fayyadamanii jechuun madaad hayawii jaaniin asitti yaani finniisafis haalan dawaa waa'ee rakkina coraa hedduudhaaf hurudni kun haalan dawaadha jechuudha. Huruda kanaa fi alooveeraa kana walitti laaquudhaan fuutee dibattaa jechuu torbaanitti guyyaa lamaa guyyaa lama dibattaa jechuudha. Asliin isaa haa parsantii dhibbarraa sagaltamii lama ka ja'u kana asliin isaati.

Harkatti dibadheetiniin daqiiqaa kudhan takkaa'u daqiiqaa kudha shan irra taa'aa jechuudha. San boodan bishaan qofaan hin dhiqadhaa. Jel alooveeraa hedduu zayitiidhaa miti. Saniifuu bishaan qofaan hin dhiqadhaa jechuudha. Finniisa warri qabu finniisni isaa irraa badaa deema. Ammas warri kireemotii faarmaasiidhaa barbaadu. Warri kireema faarmaasiidhaa barbaadu an viidiyoo tana dura aklitiina jedhee takka akkasii jeel alooveraa hurdaa wajji kana fakkaata warri kireema parmaasiidhaa barbaadu hafuulli isa haalan iltihaaba godhatee yoo jire jiraate akkasuma aklitiina viidiyoon tana dura buuse jira fayyadamuu ni dandaha bikka komentii jalan isin kaaya jechuu warra hin arkinii fi viidiyoo saniin Video san laaltanii aklitina takaahu haikuin fayyadamuu ni dandeessanii akkasumatti warri fuulli isaa haalan badee jira ka haalan finniisa qofaa ka haalan infekshina godhate yoo jiraate waan akkana akkanaa eegaluu waan akkana akkanaa haltaa akkana akkanaa fayyadamuu osoo hin tahin karaa hurudni ijana seeneen isaa ijjina diimattee jirti almuhum karaa haakimaa deemee laalamu gaariidha fi maaliif yaani infekshina guddaadha amma yaani nuti kaltaan an is- ha- isinii haasa'u fuula akka gaaritti infekshina guddaa qabuuf osoo hin tahin ganaa ha- dura eegaleef akkasuma ha xixiqqaa qabuuf jechuudha akkana fuula isaa ha hedduu e- infekshina godhate ahsan bakka ah, doktoora bira dhaqee rakkina isaa baruu qabaa jechuudha hayyee amma fuula dhiqadheetiin hin dhufaa aleveera wajjiin Natiijaa fuullee kiyyanaa kan nu wajji ilaallaa jechuudha. Hayyee amma fuula kiyya dhiqadhee gizee waa hunda huruda yaani halxaa feetanuu halxaa jechuun waa hedduu waa waliin laaqame jechuudha. Halxaa feetan yoo halxaa hunda keessa kan isin fayyadamtan keessa hurudni kan jiraatu taate dirqama saamunaan dhiqatuu qabdanii maaliif yoo saamunaan hin dhiqanne bishaan qofaan dhiqattan asfara asfara takkaa'u bica bicaa ta'eetiti fuulli keessan Adii akkana nadiifa osoo hin ta'in bicaa ta'ee ilmaa yeroo mandiilan fuutanii akkatti massaatan bicaatu bahaa jechuu saniifuu yeroo khalxaa huruda qabdu fayyadamtan bishaan fi saamunaan dhiqadhaa hunoo amma kana fakkaata akkam jaagaa fuulli Akka ifaa miti wallahi hedduu bareeda safaaxaa godhuuf hin jiru. Gizee takka takka ni jiraame keessa waan nama kofalchiisu nama kofalchiisu darbuuf san maaf hin jaa. Farqii isaa isinuu ni arkitanii. Hayyee haala xiqqatti fulli kiyya kana fakkaata. Akka haabiin baanuunoo haabee jaanii immoo haabii jaaniin hin beeku. Najma social media maqaan isaa haabiidha. Kana fakkaata. Haala laafatti kireema qaalii bituu achitti eh, waan manaa qabdu waan naachuraala ta'een fuula kee yeroo hunda bareechuu takka ibsuu takka finniisa irraa balleessuu haala laafatti dandeessa. Viidiyoon tiyya kana fakkaatti. Hayyee nagayaan naa tura. Kana hunda dura Heddun oromoo tiyya saba kiyya lammii kiyya heddun isin galatoomfadha video tiyya ta akhiraa masha allah masha allah heddu heddu naa shayyartani rabbi jazaa isinii haa kafaluu heddu naa galatoomaa hayyee haalanin isin jaaladha nagayaan naa tura.